ס'האט נישט קיין השגה וואס ס'הייסט אז א מענטש געוויינט זיך צו, בפרט יעצט. ווילסט וויסן איין זאך, מ'ווערט עלטער, מ'קען זיך נישט טוישן די מידות. א מענטש ווערט יעדן טאג וואס ער איז עלטער, ווערט ער איינגעווארצלט וואס ער איז. און שפעטער קען מען זיך שוין נישט קאנטראלירן, שפעטער שרייט מען אויף יעדן איינעם, יעדער דער שולדיג, יעדער דארף דערגעבן, א מענטש איז נישט קיין צופרידענער מענטש, אין בית מדרש האט ער מיט יעדעם צו טון, די שכנים האט ער מיט יעדעם צו טון, און אין ווי די אין ארבעט האט ער מיט יעדעם צו טון, ס'דא מענטשן וואס האבן אייגענע געשעפטן און פארטרייבן זייערע קאסטומערס, קענסט מסביר זיין? דו ווייסט דו האסט א געשעפט, וואס דארפסטו? וואס דארפסטו? ער ווייסט דען נישט אז ער איז ראנג? ער קען גארנישט טון! זיין מח קען שוין נישט זאגן פאר די הארץ קאנטראליר דיך יעצט! ס'איז שוין איינגעווארצלט! מ'זעט מ'פלאנצט איין קליינע ביימעלעך אין קעמפס, ס'הייבט אן וואקסן שיף, מ'נעמט איין דראט, א ווייער, און מ'ציט עס צו א צווייטע בוים, און ער בייגט זיך צוריק. א גרויסע בוים קענסטו גארנישט טון! ער שטייט שיף! דאס איז ער, שטייט שיף, וואס קענסטו נישט וואקסן גראד, יעצט קענסטו שוין גארנישט זאגן. יעצט איז די צייט וואס א מענטש דארף בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג אויף דעם, באשעפער העלף מיך איך זאל קיינעם נישט וויי טון, באשעפער העלף מיך איך זאל קיינעם נישט געבן קיין עטיטוד, באשעפער העלף מיך איך זאל קיינעם נישט שטעכן. ס'קומט יעצט ראש השנה יום כיפור, מ'טוט זיך אן ווי מלאכים, גארנישט העלפן אז דו האסט וויי געטון א מענטש, אז דו האסט געשטאכן א מענטש דארפסטו אים איבערבעטן, און אז יענער וויל דיך נישט מוחל זיין קענסטו גארנישט טון. דאס דארף מען יעצט ארבעטן, עטס זענטס יונגע בחורים, טשעפער העלף איך זאל נישט וויי טון א צווייטן מענטש, איך זאל נישט וויי טון א צווייטן מענטש, איך זאל זיך רעכענען מיט יענעמ'ס פילינגס, זיך רעכענען מיט יענעמ'ס י אריינלייגן אין יענעמ'ס מצב, וואס איז דו האסט א שטערקערע מח פון יענעם קענסט דיך נישט געבן א בלאז יענעם, קענסט דיך נישט געבן א שטאך יענעם, זיך רעכענען מיט א צווייטן, איינער איז מער געלונגען פונעם צווייטן, איינער איז מער טעטיג ווי א צווייטן, איינער איז מער. טוה דיג ווי א צווייטן מיינט זיך נאכנישט אז דו קענסט זיך גרויסן אויף א צווייטן. די חזל זאגן אז ס'איז גרעסער א מענטש וואס ווייזט זיינע ווייסע ציינער פאר א מענטש, ווי איינער וואס וואס וואס וואס גיבט געלט פאר א מענטש. און לבן שיניים מחלף, א מענטש שמייכלט צו איינעם, א מענטש גיבט, ער רעכנט זיך מיט יענעם. ס'דא אסאך בחורים, מ'כאפט זיך נישט. יעדער בחור איז א צווייטע וועלט. יעדער מענטש איז א צווייטע וועלט. וואס קען וואס מאכסט דיך חוזק ווי יענער רעדט? וואס מאכסט דיך חוזק ווי יענער טראכט? יענער טראכט נישט ווי דיר, נו? ער טראכט נישט ווי דיר, קומט זיך אים שוין שלעק? קיצער, קומט זיך אים שוין משפט? איך זאג ענק איין זאך זאלט עטס וויסן, בין אדם למקום קען מען אייביג מאכן א יו-טערן און מען קען צוריק גיין צום אייבערשטן. מען קען אייביג תשובה טון. דער אייבערשטער ווערט נישט באבעלזט, ער ווייזט דיר פריש די וועג, ער ווייזט דיר פריש די וועג. אבער אז דו האסט דיך פארטשעפעט מיט א בחור אין ישיבה, האסט דיך פארטשעפעט מיט א יונגל אין חדר, האסט א מיידל האט זיך פארטשעפעט אין מיט מיט מיט מיט אנדערע מיידלעך, אוי אוי אוי באצאלט מען אויף דעם, א מענטש טוט וויי א צווייטן, אוי באצאלט מען אויף דעם.